Yee gartee gaa min qablika ba'duhum bibaadini akkuma gartee orma isiniin duraa garii isaanii gariidhaan mokkorrese mokkorrettiyye akkuma orma isin duraa garii isaanii gariin mokkorretti fatannaa jechuun nuti ni mokkorreyye

Yee jaanii tigaa hunoo gartee wal eegalanii akkuma san igaa garii gariidhaan mokkorre jee liyaquuluu akka isaan jaaniif jecha jee miskii dura miskiina gartee dura gaa hunoo amansiifne akkas hin mokkorre isaan wanni itti fedhan jee miskiinni kaminu dura amanaa Yoo miskiinni nu dura amane gartee egaa isaanii isiinra waa beeka nuun je'anii amantii nu dura arkachuu tanaanimma darajaa biroo nurratti hisaabuufii deema. Kanaaf jara kana Muhammad biraa oofuun dirqama keenya je'an. Akkamiin yaafna jennaan jara kana fuulatti hin tolini yaasi ca'aa teenuu dhufee sii guuta jennaanii. Hoggaa inni ifirraa yaase ammoo nutiis irraa hafnaa isa duwwa dhiifnee. Yoo barbaachiseellee yoo bira hafnellee hoggu san qaanyiin qabduu namni Jara sani isin dura dhufe namni hunjuu hin jiru. Nuti warra isin duraati amantiin keessa jechuma tanaahu mataa maa nu dhawanii dubbii takkittii sani. Akka waan nu jala yaanee fakkaattii hoggus. Yoo immoo issa bira yaamnee fi dhuunfatti itti dhayne illee akka waan isaan jala yaanee hin taanu isaan kutanii mire. Akkana. Aye akkana fedhan isaan. Aye. Aye. Manna Allahu jechuudha Rabbiin gartee gaane manna Allahu Rabbiin isaan irra tolo oole jee. Hayyee haa'ulaa hin jettu yaa obboleessa. Haa'ulaa jechuun sajarreen miskiinnanii kana jee. Mannallaahu rabbiin isaan irra tola oole jechuudha. Aleeyhim jara san irra tola oole jee. Idduu keenya irra tola oolee jangaa kunoonuma jidduudha ijarri kun inumaa uu milkaa'ee jaan jee.

Kataba Rabbukum jechuun Rabbiin keessan raggaasise alaa nafsii lubbuu isaa irratti Arraamata isiniif raamata godhuu Rabbiin raggaasise ji'iitii itti naa himi jegaa jara kana hoggaa sit dhufanii warreen amananii miskiinnan amanan sun bi aayaatinaa qur'aana keenya akka amanan sunii hoggaa sit dhufanii nagayni isin irratti haa jiraatu naa ji'inii Rabbiin keeysan raggaasise lubbuu isaa irratti arraamata rahmata isinii godhu raggaasise jiin jee. Annahu sha'anii man amila namni dalage minkum isin irraa ka dalage jee. Suu'an jechuun hamtuu ammoo ka dalage jee. Bijaalatin jechuun haqiiqaa qixaaxa isiidhaa wallaaluudhaaf jecha jee. Yookaahuu haqiiqaa qixaaxa siidhaa wallaaluudhaaf jecha qixaaxa hamtuu saniif baana gaaye, jee yookaahuu ijaan arkuu dhabuudhaaf jecha namayyuu azaaba aakhiraa san keessa juhaala janga cufti gartee gaa nama dachii keessa jiruutu jaahila jangaa bakka tanatti aye allaziina yuuminuuna bilgheybii malee gheeybitti itti amanan malee azaabaa jira jannataa jira tokkolleen ijaan hin agarre haqiiqaa waan kanaa. Kana deebi'anii gartee gaa Rabbiin bijaa haa latin jeen namni hamtuu dalage haqiiqaa qixaata siidhaa san wallaaluuf yookaa'uu ijan arkuu dhabuudhaaf jecha ka hamtuu dalage immoo summa taaba eeganaa karraa deebi'e jechuudha min ba'di eega dalaguu isaatii karraa deebi'e ba'da amalii Yee ga dalaguu saatii karraa deebi'e jee Waaslaha jechuudha toltuu hoojjate jee Fannoo jechuun inni jee Gafuurur Rahiim Namaaf araaramaadha Arifannoota namaaf heddummaataadha

Hayyee waan dabre kan akkuma isinii gargar baafnetti nufassilu laayaati jechuun nuti gorsoowwan biraatiis akkanuma gargar isinii baafna. Nufassilu laayaati jechuun gorsoowwan biraatiis nuti akkanuma gargar isinii baafna. Walitastabiina maaliif akkas hin baafne jennaan akka foohamtuudhaaf jecha gargar baafna. Sabiilu lmujrimiina, karaan warra mujrimtootaa, akka beekkamtuu yookaa'u karaan warra mujrimtootaa, akka foo'amtuudhaaf jecha gartee akkanatti gargar isinii baafna. Walitastabiina sabiilu lmujrimiina jee kitaabni tokko jira egaa obboleen. Aayy waan aadaa garbiitii fi waan yahuudaan itti jirtuufi takka nan beeka. Ibnu qayyim akki jee walitastabiinaa keessatti, Inumaa'uu gartee egaa mu'uminni akka sadii irra jira jee. Sadeen akkami jennaan tokko warra karaa mujrimaatiin sirri beeku. Lama deebi'ee ammaas karaa mu'uminaa kanaa akka sirri beeku. Irra guutuu beekumsaa warri qabu kana jeen. Haa mujrimaa waan ta'e hunduu isaanii beeku laa guutuu guutuutti. Akka isaan itti deemanii warra akka malee jiru kana. Kaanis ammaa deebi'ee amanti ka islaamaa kanaa sirriitti ka beeku. irraa oliin warra beekomsi guutu jedhan kana. Kaan ammoo lammaffaan warruma kaaruma mujrimaa qofa beeku. Karaa iimaanaa warra amanee kana hin beeku inni. Kun tokko maas. Kaan ammoo deebi'eetiin maas sadaffaan kaaruma muuminaa qofa beeku. Waan amantii tan. Waan warri mujrimaa itti jiru tana takka irraa hin beeku. Ammo walumaa galatu afuraffaa irratti je inumau ka mujrimaas hin beeku ka mu'uminaatiis hin beeku akkanuma jira inni hangana jira kitaaba isaa fawaa'ida jedhetti ibnu qayyim kitaaba san keessatti haasee wali tastabiinaa keessatti namni ka afuri kana jira je akka afuran tokko karaa mujrimaas mujrimaa sirri beekee ka mu'uminaa sirri beeku irra olaana kun kaan ammoo karaa mu'uminaa qofa beeka ta'e warra mujrimaa takka hin beeku irraa Kaan ammoo karaa ammaas mujrimaa qofa beeka. Karaa warra iimaanaa tokko hin beeku. Kaan ammoo lamaanuu waliinuu hin beeku. Afuranuu jechuudha. Akkana tahaa jee wali tastabiinaan kun. Haaya akka fohamtuudhaaf jecha karaan mujrimtootaa wanni addaan baafnu akkanatti jee karaan mujrimaa kana karaan muuminaa kanaan akka addaan baatuuf jecha akkanatti addaan gorsoowwan biraatis adda baafna. Qul. Qul jechuun ati mee jiin inni nuyiitu anniin dhoorkame jiini jee. Anaa buda jechuun min anaa buda jechuun ani gabbaruu irraa hin dhoorkame jiini jee. Laziina taduuna jechuun warreen yaammattan min duunillaahi rabbii gaditti kan isin yaammattan san Yaammachuu irraa an gabbaruu irraa hin dhoorkame ji'iini jee. Qul jiin laa attabi'u jechuun an waan deemu ji'iini jee. Hawaakum jaalala teeysan jalaa firii takka isin jala hin deemu jii itti himi ummata kana. An hin deemu jaalala teeysan jala akka isin na jaalattan jee gartee jaalala akka isin feetan jalan sossoowu jiin jee.

Hayye qul qul jechuun ati mee jiini jee innii alaa bayyinatin an beekumsa rabbii kiyya irraa ta'e irrattiin jira jiini jee fakazzabtum jechuun haala isin kijibsiiftanitti jee bihii jechuun kitaaba kana haala isin isa kijibsiiftanittiin an beekumsa rabbii kiyya irraa ta'e irra jira jiin jee maa indii jechuun na biratti ani waan walo maa indii Maa indii jechuun na biratti waan taane jijjiini jee maa tastaajiluu nabii azaabni isin isa jerjerfattan sun waa na biratti hin taane jin kaniin silaa isin hin roobsu haye azaabnin gartee isini buun sun na biratti hin taane ji'iini haye maaliif jennan azaabaan qaba jetteeni asmattuu isinii wanta godhe jettee yoo dhabdemmaas Edaa dhugumaa harkaa hin qabne da'ifummaa teetis ittuma if himi jeellaan. Aan isiniifin waa hima malee azaaba san ramadadhee taa'utti hin jiru kaniin silaa amma isinif buusu azaaba. Akkana ji'i itti himi jeen. Haayee in ilhukumu. In ilhukumu jechuun murtiin waan taane murtiin waa cufaatu waan taane ji'in jee. Illaa lillaahi Rabbiif malee waan taane anafaa azaaba qaba jettanii hin aneeginaa ji'in jee.

Hayyee garte egaa warra waa gargar baasuuti yaqussula haqqa hogguu jette haqa gargar baasa yookaa'u garte egaa irra caalaa warra waa murteessuuti warra waa gargar baasuuti wahuwa kheeyrul faasiliin hayyee rabbiin irra caalaa warra waa gargar baasuuti jiin yaa hayyee Qul jechuun ati mee ji'ini jee Loo anna indii an odoo na birattee ji'ini jee Maa tastaajiluuna bihi wanni isin isa jerjerfattan sun odoo na birattee ji'in jee Laqudiya alamru jechuun silaa haalaa inni keeysan ni guutama ji'ini jee Laqudiya alamru jechuun silaa haalaa inni keeysan ni guutama ji'in beeyni jidduu kiyyaa fi jee وبينكم idduu keessan inni guutama jiin silaa hanga yeroo gabaabdutti silaa azaabni keessan teessan dhumti odoo tee jidduu kiyyaa fi idduu keessanitti halaa inni yeroo gabaabdu xumurama jiin jee Allahu Rabbiin aalamu jechuun ni beekaa jee bizzaalimiin mushritoota Rabbiin ni beekaa galata galchaafi jegaa

Mafaatihul ghaybi jechuun dilbiin beekomsa waan namarraa fagaate, khaznaan waan namarraa fagaate Rabbuma biratti haadha jee. Laa ya'lamuhaa jechuun waan namarraa fagaate san waan beeku jee. Illaa huwaa jechuun isa malee waan beeku nam tokkolleeni.

Yoggaa kana niin qunname yaa Ashaa orma keetirraa guyyaa waaniin irra jabaan waaniin isaanirraa qunname guyyaa Aqabaati. Yoggaa tam jennaan yoggaan lubbuu tiyya fide Alaa ibnu Abdi Aliil ibnu Abdi Kulaal irra gizeen fide falam yujibnii aboo gartee Rabbiin isiin erge na bira dhaabbadhu an jennaan gaa hunoo falam yujibnii naan owwaanne deebisaa hoo naan goone je Hayyee hangaa naan fedhutti jechuudha gaafan xalaqtu firraaniin deeme jegaa. Hayyee maal dhabeeti yataama abii xaalib tana erga ta'u dooni jirruu jejan ja. Qaallichi kun gartee ga. Yataama abii xaalib tana gartee ga hogguu akkam ergataa jennaani hangana jeetuma gartee ga sii oola jeen.

nan lallabe faqaala inna Allaaha qad sami'a qowla qowmika Rabbiin dhage jecha orma keetii jeen gaa waan siin jaan san gaa wa maa rudduu aleyka waan isaan deebisaa sii godhaniin dhagee jira dhugaa agartee malake malakan maleykaa jibaala gaara amrii harkaa qabu sii ergee jira akkaa ati isaa jajjuun waan feetetti ijadhu jee jibriil wali kenneya Akkasin nan lallabe ka gataliga gaaraa qabu, Yaa Muhammad! Innallaaha, Rabbiin, jecha orma keetii dhagaye, Haye mee maal irra na keeysa? In shi'ta hoo feete, Axbaqtu alayhimul akhshabeyni jeen gaara lamaan waliinin itti cufee biraa deema. Hayyee jeen. Akkasin Rasuulli, Bal arjuu an yukhrijallaahu min aslaabihim. Nama duyda isaanii kaa irraa Rabbii qofa gabbaru, laa yushriku bihi shay'an ka waa takka illee itti hin ida'ane, naa kennuun malaa mee narraa itti hin jerjerini dhaabbu jeeni je. Haye akkasi gartee egaa irra didee je. Amma gartee egaa kunii fi mafaatihul ghaybiinis amma laa ya'lamuhaa amma sun nabiyyiin fi obsisaa jaba jechuudha agarsiisa. Ammal la ya'lamuhunna illallahu ja'aanni marra jirru kuniis. Hadiisa keessatti immoo wanni jiru maal isaan beeku ja'amire mafaatul ghaybiin khamsun je'ee shani je'e shanan san rabbi malee nanni beeku hin jiru je'e sun tami gaa shanan inallah indahu ilmu sa'aati qiyamaa guyyaa taatu isumaaf beeka. Ammaas gizee roobi roobuu isumaa beha. Waya'lamu maa fil arhaami waan gadaameysa dhalaa keessa jiruus wamaa tadrii nafsun maazaa taksibu gadani ammaas waan carraaytu lubbuun boru hin beeytu amma rabbi qofaa beeka amma amma boru waan akkanaaf booneeysuuf jenna malee bakkuma inni si oolchu oolta malee hin ooltu isin inni ni beeka ammoo bakka itti duutuus hin beeytu jee dachii tanarra bakka inni inni faddu adhagee kanarraa duuba laa ya'lamuhunna illallaahu jaasitti Mafaatul ghaybi laa ya'lamuhaa jaa namni numan beekuu yeroo baas gandii waan bebbeekuufuu numa beeka guuti koo qilleensa laal roobni maaree ta'uu deema haa kijiban illeedha. Ammaas oguu kompitaraan laalan ilmoollee numa arkan gaaboo dhiiraa dhalaa jechuu numa arkan. Keessatti ammoo tan amma rabbiin malee waa takka hin beeku juu kun waan gadaamessa dhalaa keessa jiruus anumaa beeka jedhe. Ammoo kompiitarii jalaa beeku kunoo waree dhufee. Dhiira jennaani dhiiruma taha. Haayya dhala jennaani dhaluma taha. Wanni jarri arke tunis. Rabbiin ammoo waan sana qofaa beeka jee. Akki jennuun sunummaanuu kan baanu jen kan asin Rabbiin baan laa ya'lamuhaa kan jee odoo maniyyiidhaa nuxufaa jechuu. Hogguu nuxufaadhaa san kompiitariin ilaalee argu ilmoo fuute beeka malee Gara qabde beeka malee wanta hin beeku waan isiin taate hogguu bishaanii san rabbuma qofaa beeka jechuun sun isumaa been ro ro ee ee hin jiram jechuun doo isiin maniyyiidha zawuma sani beekumsi rabbiin koo hin beesani malee kachiin booda beekanii isumaan jaamu jechuudha. Egaa tan eega duruun jijjiiramtee tana tana tan garaa keessa ilaalee meeshaadhaan fattashee argu kun Hunumaan qabu jechu kunii beekumsa eega rabbiin karab addaan baasetti iddaan baaseeti ka ammoo odoo maniyyi san abbaan fedhe beeku hin danda'u jechu yaadaan ammoo gizee kara mirgaatii fuudhan maare ta'a gizee maaree te maaree ta'a numa ejjaanii beeku wanni kasii numa jirti ayye amma gartee gaasanirra akkas taroobaatii san maal odoo duumessa irra gabbu'ee eegasii beekan malee Haala qilleensi kan hin kenninitti beekuu hin danda'an jedhan. San Rabbumaa beeka. Ni roobaa hin roobuu. Amma isaan gizee gadii fa'aa ni kijiban. Roobaa barana guddataa fa'aa jedhaniiti gizeen oomisha galchaanii roobni dhabama fa'aa. Akkas harkaata taate. Hayi gizee roobni jiru odoo duumessarra eega duumessarra gabbu'ee duumessa maraammaree qilleensaatu maaree ta'e guchi deebisan hurkee akkasii maaree ta'anii wayii lallaalan. Suni odoo hin argamin dura Rabbiin odoo watan isaan irraa laalan sun hin argamin leensi isaan irraa maaruu hurkise maaree taayanii oofan sanuun dura Rabbumaa beeka jechuu karoobu. Taan ammoo ta eeganaa Rabbiin duumessa irra gad buusee irraa shurufkaa arkan tun humaa keessa hin jirtu jean tun beekkomsaa miti. Beekkomsa jechuun ka aslii duraa sani. Haa yodoo wani sunuu shurukaan siituu hin mul'atin. Akkasii jettaan gaa. Hayyee. Laa ya'lamu haa jechuun isii sawwaan namarraa fagaate sawwaa namuu hin beeku illaa huwa rabbi malee waan beeku jee. Waya'lamu rabbiin ni beeka maa fil barri jechuudha waan barraa keessa jiruufi jee. Waan dachii tana keessa jiruufi xiqqaattuu guddattuu jechuudha wal baari waan baar keessa jirus rabbiin ni beeka jee. Wamaa tasqutu jechuun waa lafan buutu min waraqatin jechuun baalli takkalleen goggoydee waa lafan buutu jee wamaa tasqutu jechuun waa lafan buutu min waraqatin jechuun baalli takkalleen goggoydee waa lafan buutu baaluma mukaa kanaa'uu baanaa goggoydeetuma lafan buutu jee baalli mukaatun Illaa ya'lamu waa yoo rabbiin isii beeke malee waan taane jee hayyee hin beeku illaa ya'lamu waa yoo rabbiin isii beeke malee inni biroo tokkolleen hin beeku jemmu inni takka baalli goggogeetuma goggogee baala buufatee tanumaa hoo kanan rabbi duubaa buutee hin beeytu rabbiin ni beeka rabbiin san beeku baalli takkalleen ka silaa goggoydelleen qilleensi ka buusulleen kanati qilleenseettu sanillee Rabbiin gizee inni bu'u yeroo inni bu'e san hundaa'u inni ni beeka jalaan kuttuu yaa hayyee walaa habbatin ka baala mukaa ka hoggogee'u gizee bu'u beeku gaa obboleesso waan biroo nan beekuu yaadiniif deemaa bar waan hin beeyne hin qabu muhiixun ilmuhu ilmiin isaa waa hundaanuu marsaadha jegaa cufa waan bahariifi barratti argamuu hundaa'u laa yakhfaa aleeyhi min zaalika sheey'un

Isa hoo warra dirqama Rabbii ka aqlii qabu kana fa'a maal jetta? Ani jegaa kan wanni biroo utuu jalaa hin baane, kan inuu ibaadaa tiyyaafiin uumee jee lafa kaaye kana fa'a? Haye, jinnahum wa insahum jinnii fi insii fa'a? Mee akkamiin yaadda jegaa obboleessa? Ya'lamu khaa'inatal a'yuni wa maa tukhfis suduur jalaan Rabbiin ni beeka jechuudha hattuu ijaallee ni beeka waan qofti namaa dhoysitee teeysuun ni beeka jeega daanuu wanni takkalleen rabbi jalaa dhokatuun dandeeysu yaa ayyi walaa habbatin walaa habbatin jechuun firiin takkalleen waan taane jee fi zulumaati lardii dukkana dachiidhaa keessa akka taate jee fi zulumaati lardii jechuun dukkana dachiidhaa keessa akka taate jechuudha Hayyee hogguu dachii keessa seente firii facaasan tun dukkana keessa dhayxe yangaa dukkana gaa zulumaata hayyee dukkana dachiidhaa keessa kataate sanillee hayyee sanillee gartee gaa walaa habbatin firiin takkallee waan taaneefi zulumaati lardii dukkana dachiidhaa keessa kataate jee Walaa ratbin jechuun waan gogoyduu gad walaa ratbin jechuun dhagaa wanni jiituun takkallee waan taane jee walaa yaabisin wanni gogoyduun takkallee waan taane jee illaa fi kitaabin mubiin loohal mahfuuz keeysa yoo taate malee yoo barreeyfamtee jiraatte maleeya Hayyee shanyiin tun dachii abaluu takka si keessa buufamti bakki isiin jirtuun gartee dukkana dachii keessa bakka tanaan jirti jechuu rabbiin gartee egaa kunoo hundaa'uu uchi keessa jirtii takka hin hafne jechu haayya hanga firii gartee egaa dachii keessa buusanii biyya irra deebisanii sanittillee haayya wanni goggogee fi wanni jiituun jirtu tun hundinuu loohal maafuz keessa wannummaan irraa hafe hin jirtu hundicha keessa galtee jirtii je Rabbi jalaayis gartee egaa hin baatu hunda sii kasi beeka jechuudha. Hoggaa egaa Rabbii kana beeka aata kana gartee egaa itti amante beekumsa Rabbii kana hayyee waa hundaa'uu Rabbiin naa beekeetta malee anaa beekan jettuu beeki egaa aqiidaa dhala aqiidaan itti amanan tan hayyee amma idaanuu wanni takka sina laayittuu jechuu yoo Rabbiin isii beeke malee wanni takka ammaan Rabbi duubaa si miidhuu hin dandeessu kan Rabbiin si waan qabne. Haye amma waa si godhuu hin dandeessu kan rabbiin akka isiin si wanni sun ati sitti waan hin qaddariiniin siin godhaa jettee yoo kaate haye waan inni si qaddare malee firi takka gartee gaa wanni rabbi duubaa dalagamaa takka hin jirtu jechu kasi rabbi asi waa murteessu wallaahu subhaanahu wa ta'aalaa aalam sii jajjabaachuu fedha gaa yoo sin dhibuu baadhe akka foomtuudhaa jechuun karaa warra mujrimtoota akka kaan irraa